Эпех пӗлмесен те юрат. Спокойно ҫывӑрӑр. Тӗрӗслесем мар пуль. Полина Борисова питӗ тӳрӗ ҫынсене юратать. Кутхишӗнче калаҫакансене юратмасть. Полина, эсир хулара пурӑннӑ хыҫҫӑн яла куҫнӑ. Ҫапла. Ҫапла, эпир халь ялта пурӑнатпӑр. Мӗншӗн яла куҫнӑ эсир? Эпир икӗ хутлӑ хваттерте пурӑнаттӑмӑрччӗ. Юлашки вӑхӑтра пире унта просто вырӑн ҫитмест икӗ ачапа. Пӗтӗм ҫӗрте япала пӗтӗм ҫӗртре. Темскер икӗ комната мӗнле вӑл пӗр кухня та икӗ комната. Кунталакан та стена ҫумне ҫапӑнан темелле ӗнтӗ. Пыскрах хваттер кирлӗ тесе шутланӑччӗ эпӗ. Анчах та шутламан ҫурт пирки. Хваттера сутса ярсассӑн шырама пуҫларӑм э, пысӑкрах хваттер. Ун чухне ман юлташ хӗрачим риэлтор пулса ӗҫлет вӑл ман э, Инесса. Мана калать, сӗнӳ пачӗ, Полина тет, тен, ҫурт пӑхмастпӑр-и тет. Мӗш тесессӗн тет, халь э, хваттерсем те мӗнле хаклӑ тет ӗнтӗ, айта ку хакпа тет, ҫурт та илме пулать. Ҫавӑн пекех эпӗ пӗрремӗш хут мӗнле пырса кӗтӗм Чебоксарский района, пырса кӗтӗм ку урама, каларӑм, эпӗ кунта пурӑнасшӑн, манӑн вырӑн пӗтерӗм. Мӗншӗн тесен манӑнта энерги вот ҫав ҫӗр мана, манӑн пек туйӑнчӗ мана. Вара эпӗ думаю, шутлас мар, эп каларӑм, все, ку, ҫурта эпӗ туянатӑп. Ҫавӑнтанпа пуҫланчӗ ман стройка пурнӑҫӗ. Питӗ интереслӗ пурнӑҫ вӑл стройка пурнӑҫӗ. Анчах та ҫуртра пурӑннӑ хыҫҫӑн халь квартире каяс килмест. Чӑваш эстрадинче кампа килӗштерме йывӑр? Пӗлмесӗр пуринпе те май тупап. Чӗлхе лайӑх калаҫать тӑван. Мӗнле каласын те, ман характер кӑштах ҫирӗпрех пуль. Нумай калаҫса тӑмастӑп, сылтӑмаллӑ вӑйлӑрах, конечно. Нумай калаҫтарса тӑмастӑп, начар ҫынсемпе лаҫҫи кӑмӑл та ҫукка калаҫма. Ҫавӑнпа та а так эпӗ питӗ ырӑ ҫын, питӗ уҫӑ ҫын эпӗ, ҫынсене юратап. Мӗн калас килет, Мана йывӑр мар. Кампа килӗштерме йывӑр тесен Полина Борисовапах тен килӗштерме йывӑр та.
Полина Борисова питӗ тӳрӗ ҫынсене юратать. Кутки ҫинче калаҫакансене юратмасть. Вӗсем ман лаши хутшӑнаҫҫӗ. Сире социаллӑ сетьре, паллӑ социаллӑ сетьре подписчиксем питӗ нумай. Ҫав социаллӑ сетьпе реклама майӗпе те урӑх майпа Укҫа тӑватӑр паллах. Ага. Мӗнле капла? Ҫупа ҫуксӑр валли ҫитет вӑл укҫи. Артистсен шалу патне пысӑк прибавка-и вӑл? Питӗ аван прибавка тесе шутлатӑп эпӗ, мӗншӗн тесессӗн эпир хӗрсем ҫӳҫсӗр лаппӑрка тӑралата пӗр пирӗн вона тумалла косметолог патне ҫӳремелле. Ҫав япаласене эсӗ реклама урлӑ тума пултаратӑн. А, ахаль э, пурнӑҫҫи ҫыннӑн

чӗрӗ подписчиксем вӗсем ман ман творчествӑпа интереслекен ҫынсем тала пуҫтарӑнаҫҫӗ. Унта манӑн леш накрученный подписчиксем ҫуккӑ тесен те юрат. Юлашки концерта мӗнле турӑм эпӗ тӑкка трактор строителӗнче февраль ҫирви ҫумӑшӗнче ман концерт иртрӗм. Ҫак концерта хатӗрленес умӗн эпӗ вот просто тӗрӗслес хатӗрӗм. Инстаграм ман мӗнле ӗҫлет Инстаграм уҫлӑхӗнчи страница. Пӗр рекламу та паман-и телевиденине, пӗр рекламу та паман-и радиона, никампа та. Просто хамӑн Instagram страниципе эпӗ пин те вӑтӑр ҫичӗ ҫын пуҫтартӑм трактор тӑвакансен культура керменте. Пӗр профкома та, пӗр билет та сутман эпӗ, ун пекки пулать ман ҫукко. Эпӗ просто хамӑн хама юратакан ҫынсене темелле пулин те юратсах килнӗ пуль тесе шутлап вӗсене тавтапуҫ сире. Эсир просто Тавах. Апла пулсан нарциссӑн хӑйне аталантарас тесен зал сессине ертсе пымалла. Халӗ питӗ аван инструмент вӑл. Питӗ лайӑх инструмент вӑл. Пӑхӑр-ха эсир халь урамра пӗтӗм ҫын телефонпа. Остановкӑра тӑраҫ пуҫӗсене чикнӗ, автобусра ларса пыраҫ пуҫӗсене чикнӗ. Эпир машина ҫинче пураппӑр телефона ярса тытнӑ. Пурте эпир чӑнах та ҫак телефон ӑшӗнче халь пурӑнатпӑр. Ним те тумаймастӑн, пурнӑҫра вӑл ҫапла.